An kata ineno puodho ni debed kata ni inyalo kete omena. Omena de koro chiek e loni ma- ma- machalo- machalo gimoro no. Kech ing'e ing'eyo si ing'e kaka tiyoga e wach mar puodho. Nimepura eh. An apuroga. Hmm? In be ing'eyo. An an anyisi ni an gimoro amora matimore ok abi koso moko. Nyaka. Ing'iyo nyajimo nyongo. Eh, Nyathi monyuongo mar eh, Redi Ramo. Eh, asoga winje. Bo sos mang'eny. Bo mang'eny. Nyathi monyuongo mar Redi Ramo. To isama koro idwa ni. Iluo eh, donge momi ineno kata kikela ka. Eh. Tiwinjo ka wacho ga niya. Tich nyaka tire gi nyathi monyuongo. Ero amos kanyo. Eh, ai donge ne rede kata chok. Ai. Ya dia wadhi. Wadhi. Eh.
Amakelo kalo ka mineno koro wach moting'o ndono. Awinyisi mino. Ojana no, ojana ne mosebedo ka konyo kata ji e gweng'. Gima konyo e ji gweng' ka. Eh. Tiyo matek. Tiyo matek. Tinge ni giri nowinyo mane redio ramo. Redio ramo. Eh, ni tich nyaka tire gi nyadhi monyongo. Nyadhi monyongo mnoke.
Eh. Be okay, aneno ka pod obiro. Jatelo inade? Kare.
Ah, in kare. Eh, ukamana yeye.
Kora penji. Eh. Itu kure sani, sani sani wo kuka mando na mari mari. Iti mango ka. Milo bine ma ngene ja bozi ya konge ga dulu mo bera yi. Wan mo dilo kurka. Ore mo kela wa mo ka bat. Wada ni mo wo winji radio mo ka na tenten kuka wangu. Idieti.
Aoko ti. Eh. Akabi tich, aoko tich. Oh, Eh. iwo- isewuok e tich sani. Koro Eh, aoko kulo mwalo koni. eh, Eh, Asemiye dhiang' pi. eh. An aduoko dala. Idok dala.
Eh. Sawa sawa, inang'no wanere dala kare. Aonge sida jadhedho.

Iwinjo thum mayuak kanyono? Iwinjo thum mayuak kanyono? Hello. Eh, ma redio Ramogi. Hello, ma redio Ramogi. Iye ti nyaka tire gi nyaji monyuongo. Iye an iluonga ni Kublus. Awuok e dala mar Sondo. E kama ne paw wuoke ni. Iro kamana ahinya. Amor gi tich matiyore e Radio Ramogi kanyo. Adwa mana kwa thum moro kanyo ma be nowuok machiegni ma ogo gi nyako ma nowuok Tanzania ni. E, nyako ma nowuok Tanzania en en e, ne giriwore gi kijanano. Iwacho ni iluonge ni ng'a? E. Ada wamiu minwa bende owuogo mondo mosu e redio Ramogi kanyo. En be gospel no ochwoye. Owacho ni mane modwa ni mondo mi owinj kawuono. Iwuo kodgi. Ng'agi monyuongo? Eh, ng'agi. Ichire sama chon. Abende wach no mora madwa ni wache giga bende awinjie mane thuma dwaro ga. Eh. Eh? To dako wuo. Eh, loso. Oloso. Eh. Idi ng'eni ok koko. Hmm.
Koro wan ka nyadhi mo. Wach ni dwa go spell cha mar nya nya nyanja Tanzania mano golo go. Emegona thumno.
Sache mantie ka ipuodho kama tiyo gani. Eh. Igoyo. Wacho no goyo. Ero eh mane kwayo mare. Ero kamano. Mano kwayo idi wuo gi jaje mo nyongo wano. Koro waka gati. Ibiro winyo tu idi winyo waka e, e, ramo gi popo. Azwi winyo somo no. Wan mo pur gi ton.